A nu chuan, Aw, hei hi inkhai leh zet ri ang hmiang. Khu, i pa pawh a lo haw tawh khu, a lo ti ve thuai a. Lali pawnpui tur an tah mek a ni a, chumi ni chuan an kawm chak nul a, thanmawii tahpui turin an sawm a ni a. A nu thusawi a han hriat ve leh chuan Lali chuan a han en a, an thlang lamah chuan a pa chu rui deuh mai hian a lo pei chho tawng tawng a. An awmna chu Kristian khua tih ni mah se, Lalipa hi chu a luhlul pawl a ni ang chu. Putar tlema zawng nen hian an awih ve duh tlat lo mai a, zu ngawl a vei leh nghal si a. Zu a rawn ruih haw tawh hi chuan a chhungte tan hi chuan huphurh awm deuh mai hi a ni ringawt mai a. Chumi ni pawh chuan zing atanga a vak chhuak a lo hawt chauh a ni a, zanriah chhum a hun dawn tawh si a. An awmna bul a lo thlen chuan Lalinu hnenah chuan rui tawng tih hriat reng hian, Zavi chu ei min va siam thuai rawh u, ka ri la ṭam a nia, a han ti chhar chhar a. Lalinu chuan, Aw, lo nghak lawk rawh, ka puan khai a lak luh e, a han ti a. A zu rawi thu phei chu a hnial ngam ngai lo va ni a, mahse a thil ti a lak luh em avangin chumi ṭum chuan a chhang mai a ni. Sum hun atang chuan a lo hawi leh a, ring deuh mai chuan lo kal thuai rawh u ka ti a han ti leh a, mahse a puan khaiah chuan them tleng a rawlh ṭhelh khang lang leh nghal a, chutia minute khat pawh ding lo mah ni se a thu awih lo anga a han lan chuan a thin a ti ur em em a, thing fak a la lawk a. A nupui hlau taka lo kal chu a lo vawt a zut zut mai a. In chhungah chuan a zui lut a, a chu ei siam te lah chu a ei thei a ni hek lo. A han thu te chu a tlu lek lek mai a. Lali chuan, Ka pa tak hi chu aw, ka thian, haw i zial mai ang, kan tah thei chuang awm lo ve. Zanriah sum te a hun dawn tawh bawk a, tui chawi la tul hle si a a han ti a. Thani pawh chuan a thiannu en chung chuan kei pawh tui chawi chu ka la duh viau a a lo ti ve bawk a. An pawnpui tah chu an zial a, tui chawi tur chuan an insiam ta a. Tui chawi kawngah chuan Lalipa thu chu theihnghilh leh ta mai ni awm tak hian thu dang hlir an sawi a. Chumi ni chu Lali U tlangval Taia vai zin lo ho ni tur a ni a, Taia an ti mai thin a, a hming taka ko pawh hi an awm mang lo va. Lali chuan an titina ah chuan, Ka U hian ka puansa kha a rawn hawn lovang tih mawlh a ni, ka hlauh ni. Ama thawmhnaw ngawt hi a ngaihtuah thin a, a han ti a. Thani chuan, Eng puan nge maw i chah le, kei chu vai la man tur asin ka thawn a lo ti thuai a. Kan pawnpui ta avang hian kei zawng ka tah ve hman dawn si lo va, Vai la lei a puanchai han tah ve ka chak tehlul nen, Vai puan nem a tlang hmana i tah ang deuh kha han lei ang che ka ti mai a, mahse a rawn lei ngut pawhin ka ring lo, a rawn lei loh chuan ka tah hman awm si lo va. Chawlhni puan pawh ka nei awm lo ve. Hman loh tih hi a ni reng reng mai si a, awl len lai te hi kan tul lai a la ni ta deuh deuh mai si thin a, a han ti a. Thani chuan ngaihtuah awm fe hian, Kan awm dan tur tawk a ni a niang chu le a han ti nghat a. An chanhrehawm zia leh awl lai an neih loh zia leh hmeichhia te reng reng chanhrehawm zia ngaihtuah zawm ta zel ni awm tak hian ngawi rengin an kal ta a. Chutianga thui fe an kal hnu chuan Thani chuan han ngaihtuah chhuak put ni awm tak hian naktuk Sunday sikul zir tur kha eng nge ni kha a han ti a. Lalin a han chhan hma chuan, E, Primary pawlah emaw i awm ka ti leh thin, Junior-ah an sawn tawh tak che kha maw le, nui chung hian a han ti leh thuai a. Lali chuan a thil ngaihtuah khan a rilru la tingui zel ni awm tak hian, Kei chu kan tih tur pawh ka en ve hauh lo mai, Junior zirlaibu ka la nei ve si lo va, chu lo rengah kan sawi tawh bawk, chhiarna hun ka nei hlawl lo a ni. Ina han awm hi chuan khawih neuh neuh tura pui a tam a. Naktuk chawlh ni a ni mai tawh si a, zanin in khawhbanah tal tui ka chawi leh loh chuan ka la ngah lo hle si a, buh den tur lah a awm bawk a, ka u in buhfai a phur zo vek a, ka den chawp zel a ni miau mai a, nang ka thian tui chawi la duh em? Ka hre lo duh ang tih chuan ka duh mai thei bawk ang chu. Vani te khan a chawi tawh awm na a, a ni phur hi zawng eng tham a ni mang hlei law a han ti a. Lali chuan, Nang zawng nau hmeichhia i nei a, Vani te hi a nu la ve dawn tawh si a, hmeichhe mal nih zawng a ri theih thlak em mai, nau hmeichhia ka awt ve ngawt e ti mai mai reuh ila a ti a, a han innuih leh chawp a. In an thlen chuan Taia vai kal chu a lo thleng tawh a. An han chhuah zawh chuan, Ka u, ka puan tur i rawn la em? a han ti thuai a. Taia chuan, Lei nang, buhfai a tlawm em a lawm mawle, cheng hnih pawh ka lei zau law puan pheikhawk ka duh si a, chilei a tul bawk si, a ti ta mai a. Lali chuan, A va sual reuh e, puan ka neih tawh loh vei nen, a ti ta a. An nu pawh chuan, Pheikhawkte mai mai ai chuan han lei sak awm alawm maw le, i nauvin puan a neih tawh loh vei nen, a lo ti ve bawk a. Taia erawh chuan, Pheikhawk ka awt ve nia maw le, ka thiante pawhin an nei si, a ti nghat a, kawmchar lam a pansan ta a. A nun zanriah a han peih a. A nau Zuala chu an han kauhawng a, chaw an ei ta a. Lali chuan chaw chu a ei sawk sawk a, a buh hak a lawk a, sum hmunah a chawi chhuak a. A nu chu thleng a sengpui sawk sawk a, buh chu a deng ta a. A nu chuan an tlak a siam a, a chhuang fel a. Zuala hnenah chuan, Zualte, nang mei lo vilte che, i u buh ka va denpui ta nge, a han ti a. Zuala erawh chuan a thlai a buaithlak ka thiante ka sawm dawn tih leh kawngka zuan chhuah a han rual ta mai a. A nu chuan Aw a puite e, mei vilah tak ngial pawh in chhuar theih si lova ti chung chuan mei chu a chhum tha a, Lalibuh den pui tur chuan a chhuak ve ta a. Taia pawh chu a inchei a, a chhuak ta bawk a. Ani hi chu mei vilah te chuan han tih enah an en lo mai tawh a ni. Thun khat an han din zawh chuan dar a ri ta mai a, mahse an inriak tlangval te leh tlangval dang lo leng te chuan an han den pui sup sup a. Inkhawm hman chuan an paih ve ta mai a, inkhawm ban chuan an inriak a zuam zawng deuh te chu a sawm a. Thani nen tui chu an chawi leh a. Lali hi hmeltha tih a hming thang teh thiam phei zawng a ni lo nah a, a nungchang that avang leh mi kawma thiam avang te hian khawtualah chuan a to ve viau reng a ni. Tin, a hmel pawh chhe lo tak a ni reng bawk a. A san lam chu nula vantlang zet. Feet nga leh inchi hnih vel a ni a, a pianzia chu chawm lam ai chuan ria lam a pawl zawk deuh mah a, mahse ria sawi tur zawng a ni lem lo. Hmai tung deuh red road, Mizo nula ah chuan hnar sang deuh, mit meng fel tak, hasin deuh, rual tak, sam buk lutuk lo, mahse sei deuh tak a ni. Tin, a hmel chu Mizo nula ah chuan a vantlang a ni mai ang chu, mahse ngo mang lo tak a ni. A bak chu a kir sa der hlek avangin tunlai bak siam anga han siam danglam teh chiam loh pawhin put theih mai mai tawk tak a ni a. A hmelah chuan mi khumna vak awm mah suh se, a nungchang leh chet dan ṭha chiang tawh chuan a hmel thleng pawhin an fak nasa hle ṭhin. A han kal vel leh mi zinga a han che vel te hi mipui zingah te phei chuan zak awm tak leh inngaithlawm awm tak hian a awm thin a. Mahse, thu te han sawipui chuan fel tak leh tha takin a ti leh mai thin a. Nula dangte anga kun tlat te, puan tlang seh te, puan bah that chhen te pawh hi a ti ve ngai lo va. Chung te chu hre chiang in tih te pawh hian ma kan ti hle thin reng a ni. Chutiang mi a nih avang chuan a hmel that avang hian khual en em tih theih ni lo mah se, khawtual mi leh mikhual pawh a kawm chiang chuan an sawi ve hat hat bawk thin reng a ni. Bung hnihna, Pathian hna chawlh ni zingah chuan a dan pangaiin zing a thava, a nu rawngbâwl chung chuan an Sunday Sikul zir tur te chu a chhiar a. Chumi ni an zir tur chu Pathian hmangaihna thu a ni. Naupangte zirtir dan tur te a han chhiar a, an chang thlan Pathianin khawvel a hmangaih em em a, chutichuan a fapa mal neih chhun a pe a tih thu te chu a ngaihtuah a. A rilru te te chuan, Pathian chuan ka pa te hi chu a hmangaih thei dawn em ni chu aw, keini chhungte ang te tan hian Isua chu khawvela a lo thi a ni si a. Ka pa hi chu eng emaw tal a han hmuh tir dan awm se la, tih leh keini zirtirtu inti te pawh heti hi kan ni mai si a. Chutia amah chauha a inngaihtuah nauh nauh lai chuan an inriak tlangval pakhat Biakmawia chu a lo tho va, Lali lehkha lo chhiar a han hmuh chuan, E khai i lo va chhiar tam tawh awm bik vele, nge min kaih thuah ve loh, nui deuh hlek phak fe hian a rawn ti a. Lali chuan, I muda tui awm em a, ka kai tho lo mai che a ni. Tunah pawh a la tlai hleinem ni a chhuak hlim chauh a nih kha a lo ti thuai a. Mawia chu hmai phih tur chuan a phei ta a, an inbiak danah chuan in hre chhang tih an hriat hle reng a. He mite pahnih hi an naupan lai atanga inkawm tawh thin an ni a, an inkawm ngaihna chu a reh tak tak lo reng a ni. Tin, Sunday Sikul zirtirtu a nih a chin chu an awmna in chu chhete leh Kristian lo leh zungawl vei ni mah se, chawlhni zingah chuan chu Krista chhiahhlawh pahnih te chuan chutianga Pathian thu zir chuan an cheimawi fo thin reng a ni. Amaherawh chu, kan en lohna lam sir atanga entu tam tak te lak atang chuan rel an hlawh zauh zauh bawk a. Tlangval dangte chuan an thianpa chu thik enin an en a. A chang chuan Lalipa ngei pawh chuan chu an hun awl neih chhun Pathian rawngbawlna atana an inbuatsaihna chu a tihbosak mai hlauhthawnawm takin a awm bawk thin. Mahsela chawnu rafel tak leh a nu rinawm tak tawngtaina chu Pathianin a chhang a, chutiang chuan an la awm ta zel a ni. Tin biak mawia chu a tet te atanga riak tawh a ni a, khawhar inriahpui tur an awm chang leh vawikhat ama pa ngei a thih ṭum chauh tih loh chuan hun dangah a riak ngai lo reng a. Mawia hmai phih zo loh phei chuan Junior Paula an rawn sawn ve ta che chu a tihzia teh bawk e, nang zawng thil i hre thei deuh va, zir tur hre lo va, buai a tam lo deuh tawh ang chu a han ti a, fiamthu fe chung hian kan zirnio pawl hi a nuam ve fe a ni, zirnir pawh hi kan ti duh tawh lo, zirnio ka ti tawh mai asin, an ti tha duh lo em a, mahse hmeichhe lam zawng an tha viau va nia, eng pawh ni se an rawn sawn ta miau che a, thil chhinchhiah pu emaw chhinchhiah pi emaw nia ka hmang ang che, nui deuh var chung hian a rawn phei a. Nui deuh var han tih chu mawia hmel awm dan han sawi dan awm tak hi a ni reng mai. Tlangval ngo pawl tak a ni a, ri thei te mahni se a in uluk paih avangin a kawr te chu a fai var reng a, a ke te pawh hi hmeichhia ang maiin a ngun paih a. San lamah chuan Lali ai chuan a sang tam pui lo va, mahse Mizo tlangvalah chuan patling lo tih tur zawng a ni bik lo. A hmai sin deuh leh a lu tet deuh avang chuan mi pawhin an zuam sual fo reng a. A taksa chu rin aiin a lian zawk a, chak lamah pawh vantlang chung a leng deuh a ni zel tih tur a ni. Lali chuan nui chung vek hian a lo chhang a, kei pawh thil ka hre thei bik lo, hei hawt fek a nia, vawiin kan zir tur kha Pathian hmangaihna thu a ni maw kha? A ni ang e. Kei chu a lo pui lutuk em awni, ka hre pham ang lo ka ti. Lalit chuan a han ti leh a. Mawia chuan nui deuh reng chung hian, E, Pathian hmangaihna thu te i hriat zawh mai in le? Pathian hmangaihna a hnekin mihring hmangaihna pawh i hre pha kher ang em le? Fiamthu ti tak deuh hian a han ti a. Lalit chu a nui mai a, chhang lem lo chuan a lehkha chhiar lai chu a en nauh nauh a. Mawia chu a han inhru hul a, a lehkhabu chu a la a, a lo thu ve a. A lehkhabu a han kema chuan tih tak deuh zawk hian hmangaihna thu hi ka thiam tawk tawk chuan ka ngaihtuah ve thin a, mak ka ti hle thin asin. Pathianin khawvela hmangaih em em a han tih te hi khawvel mite kan sual vei nen. Kei ang tak ngial pawh hian sual tih ngial ngial ka la nei ve em mai a han ti a, ama thu a han sawi tel chuan a nui deuh hlek a. Lali pawh chuan, Kei pawh chu chu ka lo ngaihtuah lai tak a sin ni ve. Keini chhungte chu sawi loh, keini aia tha tha te pawh hian sualna chu an ngah ve em mai a ti a. An thusawi chu ngaihtuah ta zel ni awm tak hian an ngawi dun ta reng a. Tapchhak atang chuan Lali nu chuan chu mite titi chu duh tak leh chuang takin a lo ngaithla reng a. Tunlai nula leh tlangval hau ngawtin Pathian hmangaihna te tih tihia an han hmang thei chu an nun a chuang chu a mak lem lo ve. A rilru thuk tak amah pawhin a pawh that ngam lovah chuan chu mite pahnih chu an thusawi anga Pathian hmangaihna ringa chhungkua te din duna a dunu tupa tur te han zirtir zel tu ah a duh hlein a inhria a. Tukchuan an han ei zawh a, inkhawm a lo hun chuan an nufa za chuan an inkhawm ta vek a. An pa pawh chu a leng bawk a, in chu thing fak in an kal a, an kalsan ta a. Naupang lam Sunday Sikul chu an tan ta thuai a, an thu zir te chu an zawh dawn tawh chuan puitling lam chu an tan ve dawn chauh a ni a. An zirtir lai vel chuan Lali chu a han hawi vel a, in tar pawl chu an tlem hle in a hmu a. Hmun khat veka an inkhawm avangin a inhriat tawn theih viau a. Ani fapa tlangval ve dawn tawh. Interpol-ah chuan a lian pawl ni tawh hi a awm a, Mana a ni a. A han en vel chuan Mana chu a hmu lo hle mai a. A han kawm duh zawng te chu tlangval sual deuh pawl nia a hriat avangin Lali chuan a hau fo thin a, a buaipui rilru viau mai a. A thu chu an thu ai chuan awih deuh awm a an hriat avangin a nu leh pa te pawh chuan zilh turin an ti ru deuh thin a. Inkhawm chu an han bang a, Sunday sikul leh tur chu zirtirtu te chuan an han zir lawk a, mahse en nawn tur a ni a, an hotu pa a awm si lo va, Puiting lam ban hma chuan an bang leh ta mai a, Lali chuan a hawpah chuan man a chu a ngaihtuah nauh nauh a. Misual tak te a la ni ang tih te a hlau hle a, a nen chu a va thleng a, kawngka chu a lo inkalh lo va. A va luh chuan Manate thianza ho tleirawl panga lai hi an lo awm a, Lali chuan, Mana engah nge maw i inkhawm loh rawk le? a lehkhabu dah pah chuan a han ti a, tumah pawh chuan an chhang lem lo va, an nui ru tut tut hlawm a, an ngawi leh ta mai a. Lali chu an bulah chuan a lo thu a, a han en vel a. Chutia a hawi vel pah chuan zu rim a han hre leh ta nghal a, a nel awmna chu a reh a, tih tak fe hian a han be hlawm a. Zute in in ru a ni maw? In va sual hlawm ve. Engah nge hetiang thil te chu in han tih teh lul ni? In khawm lo sa tleh emaw in nih tihna ka lai a, hetiang thil sual te hi zawng ching hlek mai si u. Misual thawmhnaw a ni ngai asin. Mi rel leh mi huat, mi nuihzan bur in la ni mai ang. Han en ul a, i pu te hi heti bual bual hi a nih mai hi. Mi a tih chhiat theih zia mai chu mihring huat zawng leh nuihzan bur mai pawh ni lovin Pathian kohhran phal loh a ni leh nghal si a. A ti nek hlawm mai a. Chung tleirawl ho chu tlangval inti hre tir an ni a. Ni dangah chuan Lali chuan nui reng chunga tha taka a biak thin avangin an han tleirawl chhuak tir rilru chu a la theuh hlawm a, an zah deuh hle thin hlawm a. Tin, a nungchang leh a chet dan te hi a that em avang leh an aia upa a nih avang te hian nula ngaihzawnah an ngaihzawnna ai mahin u ngaihnata an ngaihnatna chu a tam zawk mah bawk a. Chutia an thil tih ruk emaw an tih, tuma hriat loh turin a rim an ti reh leh tawh emaw an tih, chutia a rawn hauh phah ta vak mai chu an zak hle mai a. Tun hmain chutiang reng renga a thin ur an la hre ngai si lo va, Mana chuan chiang mang lo zet hian, Tlangval ho min ti alawm le, a han ti nauh nauh va. Lalin a han hauh zawh chuan chung tlangvalte chu an sawi ta vek a. Chutia a han thin ur deuh thut avang chuan a inthiam lo leh deuh a, aw dam tak hian hetiang zawng an ti tawh reng reng ngai lo ve. Miten ti rawh ti mah se an duh reng reng ngai lo. Pathian thu awih lo leh misual tih dan a ni ngai. Zu in mi in nih chuan tlangval bawlh hlawh tak, dawi zep in la ni mai ang. Han ngaihtuah u la, chutiang tihru mite chuan mi awm lai pawhin an ti ngam lo va, mi inkhawm bo hlan an chuh a. Misual vek an nih chu. Hmanzana Pathian kohhran ata an hnawh chhuah te pawh in hre reng alawm a thinte phei chu a han ti a. Ngawi rengin an ngaithla thap hlawm a, an ngaihzawng, an u, an nula ngaihlut leh ngainat em em thu chu an rilru taka a lut hle ni awm tak a ni. Minu leh pa, kohhran upa te meuh ai pawhin an thinlung a khawih zawk ni awm a ni. Kohhran upa te zilh hauhna hi chu run luih hi an chin zia a ni zawk mah si a, mahse chu nula in mi hriat hlau ni awm taka zawi deuh sap tih tak hmel deuh mai a a han tih chuan an ngawi ran a, an hmelah chuan run luih tumna hmel awm reng a awm lo. Chumi zan chuan mikhualin thu a sawi dawn a, inkhawm pawh an tha hle mai a. Chu mikhualpa chuan zinga naupang lam te a tlawh avang emawni hmangaihna thu, Pathian hmangaihna thu hi a han sawi ta a. A chang thlan, Johana bum thum chang sawm parukna tak kha a ni ve nghe nghe a. Amaherawh chu Korinthon khat bum sawm pathum thu te, Rome bung riat tawp lam thu te kha a chhiar bawk. Lali chuan a lo ngaihtuah ve lai tak a nih vangin a han sawi tir atang chuan a lo ngaithla ngun hle mai a. Thusawitu chuan thu hmahruai ang deuhin hmangaihna tih ngawt hi a han sawi a, nu leh pain an hmangaihna te, thian leh thian, nula leh tlangvalin hmangaihna thu te hi a sawi kai ta zel a. Hmangaihna tlem tal a awm loh chuan mihringte pawh awmkhawm that theih a ni lo. Chhungkua te, khua te leh nupa te pawh tih thu te, Tunlai nula leh tlangval tam tak te chuan Pathian lehkha in hmangaihna a tih hi an hre lo. An chakna sual hmangaihna leh tling hlauh hi hmangaihna hming in an kau thin. Han ngaihtuah u la, han tehkhin teh u. Hmangaihna chuan a dawh theih a, ngil a nei a, a it fik lo va, a uang lo va, a che mawi lo lo va tih a ni a. Mahse, tam tak in hmangaihna kan tih ve thin sawina atan chuan heta thu te hi letling vek ila a dik tawk a ni. A luh thei lo hle a, a chang chuan a nun a chhe deuh hle bawk a, a it sik in a thik thu te a chhe hle a, ama tlak hlumna tur chuan a uang zeuh zeuh a, remchang a hmuh chuan a che mawi lo duh mai bawk a, a thinrim hma hle mai a, ama hma a sial dan chu. Ka in ka chan loh ai chuan ka that mai ang teh a ti thin. Fianriala an awm chuan sual lam a ngaihtuah em em a, inngaihna te pawh a thlen zawk thin. Chuti chuan hmangaihna hi ngun takin i en ang u. Chuti lo zung, he chakna sual hi chinghnge ber ang vun sin angin kan lo hlutsak tel ve hlauh dah ang e. A han tih chuan tlangval thenkhat chuan dik an tih lutuk avang nge ni an nui deuh hak hlawm a. Tin, Pathian hmangaihna thu a sawi kai ta zel a, Pathianin khawvel a hmangaih em em a tih thu te a han sawi a. Tunlai khawvel sualna nasat zia, German sipai nunrawn zia te, zungawrvai tam tak te bawlhhlawh zia te, Ruk ru, mi tang ka duh vanga nausen ruk chingte sualna rapthlak zia zawng zawng te pawhin chu thu chu an ti dik lo chuang lo tih thu te a han sawi chuan a aw chu a ropui talh talh a. Ka naupan lai chuan Dawti sawi chuan Pathian in a hua ang che mi ti thin a, mahse zan inah hian Pathian hmangaihna la li suah a lo lang chhuak thu chu ka hrilh duh cheu a ni. Tual i thah lai te, rilru tha lo i put lai te, thil tha lo din reng i suang tuah lai pawh khan Pathian chuan a hmangaih em em che a. Mahse, a hmangaihna i hriat loh zia te, i pawisak loh zia te a han en chuan mihring angah han inchanta ila. Pawi a ti em em a, Aw ka fa duh tak, ka hmangaih vei che nen, i tana ka tuarna zawng zawng te kha ngaihtuah ta che, khang i thil tih lai te kha ka huat zawng tak asin. Sim la, lo kir rawh. Engah nge chatuan boralnaah chuan i liam ang ni? Lo hawi la, lo kir rawh. I liam dawn em ni? Ka thisen hlu chuan ka tlan tawh che asin, a ti lawm lawm zawk a ni. Pathian ropui hmangaihna la ka ta chu thihna te, nunna te, thil awm sa te, lo la awm tur zawng zawng te, thil tih theihna te pawhin min then thei lo vang tih dik takin i hre ve ang u. Mahse, ka thu tawp nan fimkhurna thu tlem sawi ka duh a, ka chang thlan tawp lamah khan a ring apiang boral lova chatuana nunna an neih nan tih thu a awm a, chu thu chu a letling zawngin han ngaihtuah lawk ila ka ti a ni. A ring apiang boral lova tih hian ring lo tute chan chu chiang takin a tih lang, an boral ang. Chutichuan Pathian hmangaihna ropui sawi leh theih loh chu ring duh lo te an lo awm chuan an boral ngei ang. Boral tih hi engtihna nge zawng kan hre chiang bik lo va, mahse thilrap thlak tawp a ni. Chutichuan Pathian hmangaihna chu ringa amah hmangaih veitute u, kan mihringpui, kan chipui, Kan duh tak te chu hmangaihna ropui hre zo lo va, boral tur te chu i theihnghilh suh ang u. I bei ang, i bei ang, Pathian bawi te kan ni, Pathianin a thu malsawn rawh se. Amen. A thu ropui tak chuan mitin rilru a khawih ni awm tak a ni. Chumi zan chuan muthlu pawh an awm mang lo va. Laliphei chu a rilru a khawih hle mai a, thusawitu in a han sawi zawh chuan a rilru ah chuan thu tam tak a awm a, a sende sikul hna te, a pa tana a tawngtaina te chu baih leh zual a duh a, a pa mawlh chu a ngai pawimawh a, Pathian hmangaihna ropui chu hriattir ve a chak zual deuh deuh a, mahse tih ngaihna a hre si lo. Mahse Pathian chuan mihringte hriat phak loh, ama kawngruat chu a nei reng tih kan lo hre thuai ang.